Tɔgbe ame ye tsagbe enua le do. Wo la te wɔ mami na me ke wo ma li se na me wa wɔ se adze ŋkɔ. Ke ŋgɔ la No wa li ŋlɔ mami na. zero mil, wo ga ŋlɔ mil, wo ga ŋlɔ mil, ete ga le zero mil. No me wɔ se na o, ye nya kɔ yi ke a nyi o ɖe. Leke ta wa te wɔ mami na wo la be mami a se ame wo le, a ƒo se me nua le. Ta edze be woawɔ wo ne woɖo la wɔ se nɔ woakpe nu ne mi kple mamia eh, ade dzesi o vɔ havi woava ƒo ɖe xɔ woawɔ mami nɔ. Egbe amewo be yewoxɔ afa ko wogbenya xɔ afa koa woate wɔ mami. Eɖewo be woxɔ afa be afa wobe bokɔ le aba dzi la yewo dza li vudu sakpata ya bokɔa be nɔsɔ ke zero. nye le gblɔ be wo bla me. Sakpate ho nɔ wo le. Me ɖewo le wo afa me le wo so vɔ woali voɖu sakpate nɔ. Enu le do mía nɔ zɔ dzi. Kaka me ɖewo le nɔ wo gawo kafa be sakpate gbe nya le wo me ese me koa. Bokɔa va na anyi koe be dzi nu ke la be e bokɔa na anyi wo nɔ afa ka na mo Wole zã kpɛtɛa li ta wokpɔ ŋuɔ ko yɔɛ nɔ ko va nanyi le afaka woƒu kpɔ li anyi kpla yi ko be sɔgbe me sɔgbe. Me nya nua me nya zã kpɛtɛ be etu mo ebe tu me ŋtɔtɔ me nyeo. Ese nya me la ɖe ta no wɔ se na wa o wa fa nɔ kura no wa wɔ mamie je me no wɔ se nɔ edje be no li se nɔ. Ne woli se na woa, esea le eɖewo nye ve, eɖewo nye tɔ. Edu ɖewo me tɔ ma sea, woli ne woli se ɖe akro me na mea, ame ɖewo tɔ le agbɔnu dzi. Enudzra gbeɖegbetɔ ma agbɔnu. Woli esea ɖe enui. Hafi ame ɖewo me sea ati se. Woadzɔ ati abe ame woaɖe do ɖe me zɔdome woayi, woaɖe do ɖe me ge. Ye amewo kɔ na ma de ne ati se le. Hafi ekewo nye etu, etu sẽe ŋutɔŋutɔ, etu yi ke wokɔ me amegbetɔ, etu yi wokɔ me nazea, eƒe se tsɛ le wo lina. Kono li se nɔa, ne nye venavia le se mea, ne woali se nɔ, edze be ne woli ɖe e e plɛta dzi woame eve. Ne nusu ɖeɖe ve nyea, edze be ne woli ve. Ne nyɔnu ɖeɖe ve aɖe, ne asu kple sea alo asu kple asuƒia edze be ne woli nenema. Ivialekon le mamiaɔ ge nɔ vɔ, aviɔ abono va nɔ sea lima zero. Ne mamia le fu ɖe nɔ wa, wa te kpe nu ne mi kpli wa de dzesi o, vɔ afiɔ va wɔ se faa. Kake be wa wɔ wa ƒo de xɔ akplɔ yi ɖe tɔ. Tɔgba ya le ƒeƒe le lome le fiya, wa do nu wa de wa do nu kla le ame ko ke wa ƒu gama be yo de nu tɔ ne mamia. Nyaa, nye meka ɖe edzi be mami le tɔgba ʋeʋẽ ma ke le eh, lome le fi ya. Nyaa, nye meka ɖe edzi be mami ɖeke le gama o lo. Gbɔgbɔ koe ƒoɖiawo le tɔ ma me. Gbɔgbɔ manya ta na wo le tɔ ma me. Kaka amewo woawɔ nu koa, wokɔ va yi zam ne lome zã me ko akpɔ be wowɔ nu ɖe kla la ko. Wokplɔ amewo do awu ʋe ko, si kendre nu ɖewo ɖeka ko, apɔ, wogblẽ dome. Ɖe- wo- wo- wo- wo- Wospoil wo. Ese nu ke gblɔ mi le la ɖe. ta nɔ me wɔ se na oa wo ma te wɔ mami nɔ gbe ɖe o efo nyi ne ka afa wo be mami le afa me nɔ wa ame yi nya mami ŋti ekɔ awɔ mami nɔ gbokɔ va dze gbe nɔ be va ƒle la vi dakpe tɔ ko awɔ mami nɔ me te wɔ go nɔ ba tu ne wo afa nɔ eh yɔ meli se na wo ma wɔma mi na o no wa fa ko dze mo no li no no wa nui no edze mo no li se no ye ble ma tɔ ne ne ma wo wɛ ma wo me gba fa la mi asi ko ko me o ga ke ne nye be ame ɖe va va gbɔ wo hu no ma ya me age ko so me wa na fa nchi tɔ wo le be no li se no le ke ya wɛ ne le ke awɛ ne ame ɖe va gbɔ nye be ɖe Mali ese na yi ta yewo ya yewo tɔ ati se megbe na be nya nyeme nya ati se ŋu. Vɔ nenye be dzɔdzɔme antɔntɔntɔ nu yewo kɔ me mi me se la mali ne wobe wo ati tɔ be wɔn nyɔɖe ya yi lɔ be me be ne paki nu ma ye me li esea ntɔntɔ ko li na blematɔ li na kple etsua ɔzana klevɔ. kpla kɔ sea ye meli nɛa egbea ne kpɔ dɔke wɔ ɖeka dza ma lea ɖeka dza sɔ kli kɔ le fia nyi sɔ nye kple nye ƒe kpedzigla kple atɔ va mi gava na le si ne sia keke mi ga na nuɖuɖu wo ƒoƒu ne na gɔzɔ nye me sɔ de kotoku me me do nye me charge o ake nu le nyɔnyɔ ne ta ɖe ƒoƒu me xasa ese tɔ tɔ ma gake bobobo ava li ati se ati se aɖe ɔ ne megblẽ fia ko wobe wosrɔ̃e evɔ ame aɖewo ɖe kɔnse ge ko wobe wova wɔe bush.